nu ɖekaɖekawo srɔ̃ alo nàkɔ nɔ nu ɖekaɖekawo jɔt nàŋlɔ ŋkɔ da ɖɛ. Ele veve ɖɛ. Nuyi ta ele veve ɖɛ nye be ga ɖewo mea, wòava ŋlɔ naɖe be ye di be yeaɖo ŋku dzi alo ame gblɔ naɖe ye di be yeawɔ research tso ŋu alo yeawɔ ya nukuku me exactly nukuku me yeawɔ nukuku me tso ŋu. Ekema ehiã be nàlé pɛn ɖe asi. Mava nɔ nanewo fia Tso dɔ ŋu, edɔ ƒe akpa dzi, megbɔ fefegoe kple dɔ because edɔ nye ame. Èle egɔmesi nam ɖe? Edɔ nye ame. Mava fia nu woe. Aha, especially míaƒe ɖekakpuiwoe kple tukpokpoewoe, nyɔnu yiwo le tsitsi va, eyiwo le school eh. Mava fia nu tso programme ɖewo ŋu. Ele veve ɖe, ne èle Afrika ɖe, nu ɖeka míatɔwoe nɔ wɔwɔ enye be, he ne dze wò suku gɔme. Tso ɖevime le tsitsi gbɔ la, nufiala akpa gãtɔ wɔ mete ŋu bia ɖeviawo be, O evinye, ne tsi vɔ ɖe tsɛ èdi be yeava wɔ? Edɔ ka tututu èdi be yeava wɔ? Agbeŋke ƒe ya ʋã le ya dzi ne míava wɔ dɔ, mía, mía, nyemenya ale ma de gɔme o, míava fia nue. Míafia nu, makɔ fe kura o, míafia nu. Ele gɔmesi ɖe? Ta hiã be nàdi wò bik, nàlé wò pɛn. Ele gɔmesi ɖe? Ale wòdze be nàlé viwòe. Menye azɔ aƒea me ɖe ava fia wò, gake ɖe ale xexeame le tɔtrɔ ɖo esi gbede be mí program míaƒe viwoe ma. Ele gɔmesi ɖe? Kple dɔ, ne dɔ ɖe ne wòanɔ asime na woe. Kpɔa, ne dɔ mele asi me na wò o ɖe, ekema ee, womebu wò ɖe, ɖe ame me o. Aha, woanɔ wò kpɔ. Womabu wò ɖe ame me o ta edɔ gbã, gbãtɔ eyae nye dɔ. Èle egɔme si nam ɖe? Gbãtɔ eyae nye dɔ. Ta mava fia naɖewoe. Ɖevia le tsitsi gbɔ ɖe program ke ekɔ nɛ. Susu kae wòwɔ tso ŋu? Ega mele o loo, menya be ega mele o. Ega wokɔ kpɔ ɖevi dzi, ega wokɔ program ɖevi. Vɔ wò ŋtɔ evitɔ evinɔ leke ele ɖeviɛ programme eye wò ŋtɔ de ɖekakpui enye ɖetugbui enye ele tsitsi gbɔ ɖe programme kɔɛkɔ le ele gɔme se ɖe ahaa this channel is purposely for for Ewes and and that is why I'm speaking directly in Ewe ele gɔme se nam ɖe ta nuyi mele gbɔgbe nye be eh, programme amela mia va fia nu tso eh, mayuɛ be security Ele egɔme ɖe security. Mayɔe be sec securite ɛ security efia míaƒe dedienɔnɔ. Ɛ medze egɔme be nuɖuɖu ƒe akpa dzie manɔ egblɔm me mele nuɖuɖu ɖewo ƒe program wɔvɔwo ele egɔme se ɖe ahan ne ekpɔ nye ƒe YouTube previous YouTube wɔ mea video me woakpɔ be megblɔ nane tso ɛ nuɖuɖuwo. Edze be mía ŋutɔ mítrɔ asi ɖe mía ɖokui ŋu Ne míakpɔ nuɖuɖui míanɔ ɖuɖu wana lãmesẽ mí, that is the food security. Menye be nuɖuɖu avɔ le Afrika ao, nuɖuɖu mavɔ le ʋe me kpla o. Ema ya madzɔ o. Ta ya gbãtɔe ma, security guard alo security dog, míaƒo nu tso security ŋu, aƒeme ƒe security ŋu, míaƒo nu tso ega ƒe security ŋu. Èle egɔme se ɖe? Ega ƒe security. Etɔwò kple enɔwò dziwòe menye ɖe wodzi wò be yewoanɔ wò kpɔ o ao. Wodziwò ɖe enye investment nawɔe. Wodziwò ɖe enye investment na etɔ wɔ kple nɔwɔe. Ta tsɛ wodze be nawɔ. Edze be nazu ame yi ate ŋu akpe ɖe etɔ wò kple nɔwò ŋu kple susu be etsɔ ne lãmesẽ megale esi o, etsɔ ne tsi wòzu nyagã wòzu tɔgbe ɖe dede megate ŋu o. Ne menye ɖe wodziwò ɖe anye ne ɖe mahe a save ega mi akɔ wɔ nane na eɖokui alo akɔ wɔ eƒe pension plan. Ele gɔme si nam ɖi. So that is the program we are talking about. Etɔ wɔ dziwɔe be nava zu ame ɖe ta. Tukpedze enye, ɖekakpui enye. Tsɛ le wɔwɔ program ka ele asi wɔe. Aha so that is what we be talking about. Mía yi ɖe financial side va na zu ame. Na zu ame na fam woƒe famille. Na zu ame na woƒe family e. Ele veve ɖe. Aha ekema mía yi ɖe advanced security yi nye cyber. Ame yiwo le computers, ame yiwo le gadget dɔwo zã yiwo me nya ŋu o. Mía va ƒo nu tso ŋu. Ele gɔmese miava ƒo nu le ʋe me hã le ʋegbe me. Ne ame yiwo mede sukua, excuse me to say, miatɔ yiwo mete ŋu yi sukua o viɖe o ɖe, woate ŋu ase egɔme be ne wogblɔ be cyber ɖe, wole nu ƒo tso WW ŋu, wole nu ƒo tso internet ŋu, wole nu ƒo tso ame yiwo le eh, ale mele nu ƒo kpli wò ya ne le nye kpɔ le YouTube dzi ɖe, eh, it's means of cyber. Ele gɔmese ɖe? Ame ɖeke, ame ɖe, ame akpa gãtɔ menya o. be ne yewo kɔ yewo ƒe foto, yewo appareil, yewo ƒe phone, yewo de yewo ɖokui fo, phone eh, picture ɖe. Picture me tutuna le phone dzi o. Ame geɖe menya o. Leke na woa nyam? Eva gbe ŋke ƒe ya va la dzi ma fia wɔe. Mía yi ɖe edzi. Technical know how, eya nye dzɔdzɔme nunya. Eya ya ye le mía si. Mía tɔgbuiwo, ele wo si gbogbo ɖe. Ahaa, ele wo si gbogbo ɖe. Mía va ka asi ye eve ɖe ŋu. Hafi mía yi ɖe gbɔgbɔ me ƒe akpa dzi. Enye Kristotɔ, enye Muslim, enye Eh leke wo nye traditionalist sigbe wo va programming mi ema. Tsã ɖe Mawu so gboli sa ko mi nya. Afi wo va kɔ Yehowa kɔ va kpe ɖe ŋu, wo kɔ Allah kɔ va kpe ɖe ŋu kple Mawu vovovo wo va tsaka. Vɔ Mawua Mawu ɖeka koe. Mawu yi nana etsi dzana ɖe ame nyuiwo ƒe agble dzi. Wo nana ŋdɔ ŋdɔ ɖina ɖe ame nyuiwo kple ame vɔ̃e ƒe agble dzi. Be ne ame vɔ̃e le yiyi ɖe anyigba me ke mie o. Story ma ŋlɔ ɖe Biblia me ɖe, excuse me to say, m megakpɔe tɔgbi kpɔ o. Vɔ anyigba ʋuʋu ɖe wo gblɔe le Biblia me vɔ eya le dzɔdzɔ. Tse ta anyigba gbe be yi ma ga ke nu ami ame o. Ele gɔme se ɖe? Biblia ma ma nɔ gblɔ Biblia ɖe. Biblia is one of the books that ame gbetɔ ɖe sia ɖe ne enye Muslim kura dze agba ne na hle kpɔ. Ele gɔme se nam ɖe? Ne xaxa ɖe le dziwò ne hle Biblia ɖe, e de na xaxa ɖa. Ele gɔme se ɖe? Biblia nana re revival. Vɔ teƒe ɖewo le Biblia me ɖe, nɔvinye, ne èke ŋkui, ne, ne èkpɔe ɖe, ne womenya be màgaxlẽ Biblia o, èlé gɔmesi ɖe. Mí ame ɖewo, míka ame, míka ame. Mígblɔ mawunya na amewo akpe ɖeka, akpe dzi vɔ. Ahan, míka ame. Míava ka asi teƒe ɖe akpe eve, akpe eve. Ahan, mímaɖe asi be ao, lé kple lé o, ao. Ele egɔme si ɖe. Agbalẽ menye wòe ŋlɔ, menye mía tɔgbuiwoe ŋlɔ o. Wokɔ agbalẽ kɔ va na mía tɔgbuiwoe ɖe. Womenya xexlẽ o. Ta míawo míedze xexlẽ zɔ. Míedze eme keka zɔ. Míkɔ ŋku kɔ da ɖe le nuwo kpɔ. Ele egɔme si ɖe. Ahan. Matɔ be ame ɖeka ne nɔ xlẽ na mí o. Ao. Mía ŋutɔ míle xlẽ zɔ. Ta akpa ma míava ke eme. That is the spiritual aspect. Ta in your own aspect, security wise, mía tɔgbuiwo ƒe nyawo ɖe do dze be míeda asi le wo ŋua? Ao. Mada asi le eŋu o. That was what we were doing before the the Jesus Christ came. Ele gɔme si ɖe. That was what we were doing before Jesus Christ came. Mava ƒo nu tso mía we will give egbe ma mava wɔ eh, video tso ŋu. Difference between our traditional life that we were living and now the Christian life that we are living now. Mava ƒo nu tso akpa vie ŋu. Ma list naɖewoe. Tawe anɔ mɔ dzi. Míava yi ɖe physical um, eh, information, physical information, míava wɔ akpa ma ŋu, míava kpɔ religious security. Ekema at the end of the day la, míava kpɔ eh, míaƒe dedienɔnɔ. Mi- Ne míeƒo nuwo ƒete nu ƒu la, ewɔ míaƒe dedienɔnɔ ema. Ta nɔvinye nɔ agbe ŋkeƒe le aʋa la dzi, mègadze agba ne na subscribe. Ele veve ne nam ne e subscribe ɖe ekema me nya be ele ŋute le nye dzɔ be ma kɔ nuawo kɔ va ahan because edɔ ƒe akpa dzi nyɔnuwo ƒe dɔ ŋutsuwo ƒe dɔ ɖeviwo ƒe dɔ nyangawo ƒe dɔ e nye vi nɔ le aƒe me edɔ ɖe le ne me na fifi la wa nɔ million wo ɖu ele gɔme se nam ɖe wa nɔ million wo ɖu nye me dzo le Africa ha be ha ɖe be nu ka edɔ yi me le wɔ ɖe me le kpekpe na mo ya ta me dzo le Africa me va le teƒe bubu le dɔ wo me tsa vɔ fifi la ɖe me kpɔ vovo ya ta me ka nuwo me le gblɔ na wo be etsɔ ɖe mistake yi me wɔ ɖe wo maga wɔ mistake hã me da ƒu le teƒe ɖe ta dada yi me da ƒu ɖe nye me di be wo na da ƒu o ele gɔme si na ma ta nu me le didi be na wɔ nye be jagba na di agbale ma ma va ka dɔ me kpɔ edɔ de si ada le veve ɖe la gbea me edɔ de si ada edɔ de si ada le veve ɖe vɔ ale ne tro asi le ŋu ale ne polish o ƒe dɔ ɖe ya na be wa yi ŋgɔgbe ta nɔ vi nye me ga kɔfɛ o jagba ne na subscribe